Mäin Numm ass Simon Max, ech si Chef vum Service vun der Pedologie bei der ASTA. De Service de Pedologie gehéiert zu der Division des laboratoires an ass zu Ettelbréck ugesidelt am Gebai vun der Ackerbauschoul. Eis Haaptaktivitéit ass de Buedemlaboratoire. Do kommen d'Echantion'en aus der Landwirtschaft vun in etwa 90 Prozent vun de landwirtschaftleche Flächen hei am Land. De Buedem kënnt am frëschen Zoustand hei am Laboratoire un. Hei gëtt en entgéintgeholl, ausgepaakt, gedréchent, duerno gëtt e gemuel a wann e bis gemuel ass, Da geet en an de Laboratoire an do geet en an déi verschidde Filièren, wou entweder d'Närstoffer, d'Saier vum Buedem, d'Textur oder aner Parameteren ënnersicht ginn. Mat deene Resultater gëtt dann och eng Düngungsanweisung Un de Bauer verschéckt, wou e kann draus erausliesen, wéi den Zoustand vu sengem Buedem ass. Dat kann een esouwuel positiv beaflossen, wéi och feststellen, ob et vläicht zu enger Iwwerdüngung komm ass. An da kréien d'Baueren um Niveau vun der Düngungsanweisung gesot, Et ass Stopp um Niveau vun den Düngungen. An dat ass dann och en Hiweis fir de Bauer, dass en an der Saison duerno seng Düngung muss zréckféieren. Mir hunn och privat Clienten, wéi de Privatgäertner, dee säin Buedem hei ka bei eis analyséiert kréien an och do eng Recommandatioun kréien, wat e kann am Buedem a sengem Gäert maachen. Dann hu mer awer och zënner zwee Joer en neie Beräich am Laboratoire an dat ass d'Biologie du sol an do, probéiere mer haaptsächlech iwwer indirekt Verfaren eng Informatioun iwwer d'Aktivitéit vun de Mikroorganisme vum Buedem ze bestëmmen an dorauser ofzeleeden, wéi aktiv e Buedem ass. Mir hunn nach en Departement am Zerwiss, dat ass d'Buedemkartierung. Mir sinn elo bei 85 Prozent Ofdeckung vum ganze Land an all Dag ginn, geet eng Ekipp vun zwee Leit op den Terrain, déi per Hand mat engem Bucher op 80 Zentimeter Déift probéiert, d'Beschafenheet vum Buedem ze bestëmmen. An dat gëtt iwwer GPS-Punkte gëtt déi Informatioun festgehalen. Duerno zeréck um Büro ginn déi Donnéeën an de Computer erageholl, et gëtt eng Kaart op der Hand gezeechent An déi lescht Etapp ass d'Digitalisierung vun der handgezeechenter Buedemkaart, déi dann an déi digital Kaart agefügt gëtt. Parallel dozou gëtt punktuell och vun Zäit zu Zäit gi Profiller opgehuewen an unhand vun deene Profiller kënne mer e bësse méi genau am dräidimensionale gesinn, wéi de Buedem zesummegesat ass. An op deene Profiller ginn och ganz spezifesch Analyse gemat. ënner anerem zum Beispill am Beräich vun de physikaleschen Analysen, d'Granulometrie, dat ass d'Zesummesetzung vum Buedem, Prozenter Schluff, Sand an Toun. Sämtlech Analysen, déi am Buedemlaboratoire gemat ginn, sinn eigentlech gläichzäiteg och geolokaliséiert an dat erlaabt et, fir mat deenen Donnéeën och Kaarten z'erstellen op nationaler Ebene, entweder iwwer ee spezifesche Parameter, mee. An zum Beispill wann ee se kombinéiert mat klimateschen Donnéeën, Satellitendonnéeën, Ertragsdonnéeën, kann een dorauser och Kaarte maachen, déi et erlaben, an der Zukunft Strategien ze entwéckelen am Zesummenhang mam Klimawandel.